and ndo madata types edu atadzidza i think this is the last video ratichanyanya kutaura about madata types mamwe madata types acho tichazomadzidza with time muchazomaona because tingatoita confusion now saka data type ratinoda kudzidza muthis video is um, it's called an array data type and rekedza iti clear izvi panapa tinoda kuti tikudze this so that we can see much that save will declare everything yeah tati tiri kuda kudzidza about an array data type and saka tikauya tikati var tikanyora kuti alright tisati tatanga kunyora anything let me explain what an array is if you still remember tichiri kuchikoro tichiita maths i think nana form one uku we learned about anonzi masets and tichiti a set inenge iri a group andichanyatsoziva definition yataishandisa wasoefa ndasinganyanyi kuteerera orit tit a set and rinotakura kana kuti mavalues ari related and kuti for example its a set yemaspecific ye, ye, ye numbers kunokurekedza titi kana kuti an array and its a group of things for example toti vanhu and saka tongoigona ngokuti anenge ari mazita evanhu and tokwanisa kumaisa muarray toti maybe macolors tokwanisa kungogadzira an array here macolors its a group of colors tokwanisa kungoti maybe age zvine zvichira kuti manumbers anenge ari age dzevanhu and tiri kuti chii for example rekedzei titange nemazita evanhu tongoti vanhu and then tobva tati equals kuti utaridze kuti iarray tinoritaridza sei tinoisa masquare brackets aya saka anything chinopinda mumasquare brackets aya ave mavalues edu ndo ave machii saka since vanhu tichida kunyora masta evanhu vanhu chii mastrings and mazita evanhu saka ari iri rinotora madata types akasiyana siyana atange tichidzidza nezvawo ese ayaya but so far let us focus on simple things toti vanhu for example tobva tati pesi like this hapana papa ndichangonyora mazita angu nemasiblings angu andi tobva tati tina pesi tina ben then tina vhiki and tina adi like this and saka iri kana rakadai so iri rinonzi an array iarray rine mazita evanhu vangani four and saka kuti zvotione kunoku kuti zvibude tinouya tobva tati console dot log tikati vanhu like this tikaseva mukaona kuno iri kutobudisa kuti four and because an array inotokwanisa kutokuudza kuti array redu rine zvinhu zvingani rine zvinhu four fani which are these four names and kuti izvo tikwanise kuona toti let's say tikuda kungopika ben chete and tinokwanisa i think pana pane something fun chamuchadzidza tine anonzi maindex and saka tiri kutora eposition yemunhu ye and ndo yatinotora tobva tashandisa kunoku kuprinda kuti tiprinde for example toti zvotoda kuprinda ben ben ari paposition yechingani toti one two and mirai muone zvinhu zviri fani zvichaitika apa saka kuti tiise position yemunhu and tinoshandisa masquare brackets again tobva tanyora number yeposition yemunhu ndokuti ibuditse saka i want you to watch something vakamboita programming ndonyatsoziva kuti muri kuziva but vasati you learn something new satoti ben wedu ari paposition two and tikanyora kuti two regedzai tiprint tikaprinta panapa pa iri kunyora kuti vhiki ari paposition three i think makutoti computer inopenga chii chiri kuitika andi when we come to computers kana kuti when we come to programming zero is a number

1 2 3 that's why maona abuditsa vhiki saka if you want to output ben ari paposition 1 like this and we save ndo pamunoona ben kana tichida kuoutputa pesi ari pazero like this saka pana papa yakupika from mavariable saka tokwanisa kuita maconsole log edu ayaya rekedzai timaite sr4 like this then uyu ndi 1 uyu ndi 2 uyu ndi 3 like this saka you see kuti iri kubudisa mavalues ari muarray saka tine array riri kuholda vanhu then vanhu avava tiri kuvaloga panapa umwe neumwe nechi neposition yake